Koia ko te aumihi kā tūohu rā ki te wā i tū ātea, oti anō ki a kōtou o te rangi, oti anō rā ka tūohu anō rā ko te aumihi ki te kaupapa tangata i runga i te mata o te whenua mauri tū ki runga. Kāti ake, nui mai, ā, oti anō e waka rarau mai rā ki te kupu o te uru, ā, e kōpaki atu nei, ā, i ngā pūrongo ka puta mai i te reo o te uru i tēnei wiki, oti anō rā ki tēnei, ā, ki te korowai ā-uru o te kupu rāua ko te kōrero. Auē nō e te iwi, ā, moe anō kia tau atu rā tātou ki tā tātou nei pūrongo tuatahi. Aue no ka matoro atu ra, a ko te ia o te kupu o te korero kia tau atu ra ki te pa o nga anaera, ina ki te pa o Ratana te tu mai ra. I tenei tau i tu marire mai ai ko te ui Whakapumau, i te wa tonu o te aranga, koia tera ko te ngako taketake o te purongo te wai ake nei, na runga i tera, a uiua o mata, ka kai o mata i te purongo te tu mai nei.
Ko te hui whakapūmau tētahi o ngā hui ā-tau o te Hāhi Rātana. I karahuihui mai nei ngā pononga o te Hāhi i te wā o te aranga ki te āta matapaki i ngā take nui e hāngai ana ki te hāhi. I tēnei rā, i ngā rā i muri, ko ngā hui o te morihu he hīnota. I tēnei rā, he hui whakapūmau te korōriatanga o Ihoa. Hui whakapūmau is the, is the second term we use in our, in our māramatanga, in the hāhi side, or the synod. I mean, the, the original hīnota was the, was the kupu used after the establishment of the church.

And they sat down and it was a hinota, you know, they discussed the issues to do with the hāhi. I te tau 1925, i karangahia e Rātana i te huihuinga, ko te nuinga o rātou i tae mai ai ko ngā āpōtoro me ngā āwhina. I tipu haere te tokomaha o ngā pononga puta noa i ngā pāriha o te hāhi, nā whai anō ka tīmata ki te hanga tūāpapa kia pai ai te whakahaere

the organisation that will be set up to awhi those that have fallen through the gap. I roto i te hītoria o te hui whakapūmau, tokomaha ngā iho pūmanawa o te hāhi i hāpai ai i ngā tūranga kaiārahi o te hāhi, i ārahi haere rātou i ngā tautohetohe me ngā huihuinga kōrero o te wā, ko Waka Palmer tētahi o ngā heamana o te hui whakapūmau i ngā tau iwa tekau, tae atu ki tōna matenga i te tau 2016.

Nā runga i ngā rāhuitanga o te mate kōwhiori, i puta ko te āwangawanga i te whakakorenga i tēnei o ngā hui i roto i ngā tau e rua kua pahure. Engari kua huri katoa te motu ki ngā tikanga ōkawa o te rama karaka ināianei, ā, e āhei ai te hāhi te whakatū ko ōna huihuinga ā-tau katoa tae atu ki te wā ka puta he whakataunga anō a te kāwanatanga.

is reassuring the morihu that the connection between the morihu and the tari o te hāhi. Ko te tuarima o Hurae, he rā nui anō mō te hāhi, koirā ko te rā i whakatuwhera ai i te āti o te temepara me te whakarehitatanga o te hāhi ki Aotearoa, Niu Tirini nei i te tau 1925. Te Mihemi, Te Reo o te uru.
Koia, ka rere atu rā ko te mihi ki a koutou e te āi tonu, te āi o Rātana, karanga mai koutou. Karanga mai koutou, ā, i rūma mene ngātahi, ki te wānanga i ngā kaupapa uua e pā ana ki te āi, e tino ki ngā toronga. Ki ngā toronga tonu o te āi, ā, ki reira koutou wānangatia mai ai ā koutou nei kaupapa, ā, hei waka, ā, mana ake, ā, i tēnā wā, i tēnā muka, i tēnā muka o roto tonu i tēnei o ngā māramatanga. Ā, ka tika, āna i waiwāi ai koutou ki te ui ā, Kanohi ki te kanohi, ā, nā roto anō mai i te ngau o te urutā, ā, i roto i ngā tau e rua nei, ā, i uaua hoki rā tērā uatanga, engari i tēnei wā kua āhua takoto mārire, e mārire ai te ui ngātahi, arā, ki te noho, ki te kōrerorero, ki te whakawitiwiti whakaaro, ā, me pēhea hoki e ora pai mai ai te āhi. Nō reira, koia tērā te mauri o tērā o ngā pūrongo, ā, e te iwi, e Mauri tū ki runga ki a koutou e te a i a Rātana. E te iwi e, ka noho rarau tonu rā tātou ki te pā o ngā ānaera, tā te mea ko te pū rongo te wai ake nei, e aro atu ana ki tētia o ngā mōrehu. Ā, kua e uri tēnei tangata nō roto ana wai o Ngāpuhi, nō roto oki o Ngāti Raukawa, Koia ko Taūpiki Maui, ā, koia tētehi o ngā uri taketake nā e kōrerotia ake nei ko te ao pūrongo, otiia anō ko te ao o te pūoro. Ko te ao o te pūoro ka kōrerotia, koinei tētehi o ngā kaipūoro, ā, koia hoki i wererei mai ai i te āi, ngā pēne o te āi Rātara, anā, kei te kōrerotia ko āna nei maʻi me ngā pukenga e waia nei e ia i roto i te ao o te pūoro wānui. Kāti, kia tauiri kau atu tātou ki te pūrongo nei.
He oranga nui te ao puoro mā tēnei kaiwhakatangitangi puoro Māori a Tahu Piki Māui. I kō atu te 30 ngā tau i nāianei a Piki Māui e mahi ana i ēnei tūmomo mahi whakangāhau. I think what makes it

E ahu mai ana a Piki Māui i tētahi whakapapa nui, pūkenga nui mō te whakatangitangi pūtōrino i whiwhi ia i tana tohu paetahi mahi pūoro i Te Kūnenga ki Pūrehuroa ki Pōneke. Ko tā Piki Māui kōrero, ko ngā akoranga i whāngaihia e tōna pāpā, e ōna mātua kēkē, whaea kēkē anō hoki ki a ia, i whanake haere ia i ōna pūkenga i roto i ngā tau. I think music for me

Um, as a kid watching um, ngā reo uh, come into play and and it was like the ice cream truck you just dropped everything and then ran and went and watched the band. E tipu haere ana te toko maha o Ngai Māori e mahi ana i ēnei tūmomo mahi puta noa i te motu. Kei ngā rārangi o Te Pēne, o Brass Wānui, ko Ngāi Māori me ētahi atu iwi taketake kua roa e tū ana i reira. He ai ki a Benjamin Thompson, he uri nō Te Āti Haunui a Pāpārangi me te iwi Mōrehu, i tīmata mai tōna ngākau nui ki ēnei mahi i te wā e tamariki ana. It's comfortable now, you know, because you know, we've come through, we've come through all these teachings and we've done, we've done all the

hei te here turi kōkā. Tāpiri atu, i tēnei tau ka whakataetae rātou ki roto i te taumata tuatahi, ka pakanga rātou ki ngā tino pēne paraihe o te motu. Oh, I'm just looking forward to going there and playing, you know. Um, see where we see where we sit in amongst the, you know, the big players. Um, but um, you know, results results don't really matter to me. Um,

Follow from there.
Te Mihini, Te Reo o Te Uru.
E tau e, tēnā rawa atu koe ki te moe o pai au ki tēnei tangata, a, e tangata hūmārie, e tangata ngā kau nui. Engari ko tēti o ōna kai ngā kau nui e noho tā ngā manawa ana ki a ia, Koia tērā ko te ao o te pūoro. Ki te ake rā tātou i roto i tēnei o ngā pūrongo mō te ao o te pūoro, ā, koia rā tēnei, ā, ko, ko Taʻu, ana, kua Taʻu rā te aʻi ki roto i a ia mai nō i ngā pēne o te aʻi Rātana, ana, ko tērā mumura ā tanga, ana, ka mumura tonu rā ki tēnei wā. Ana, koia tēnei e mau tonu nei ki te aka, Ā, mai nuku a te akamairangi, arā, o tēnei taonga o te puoro, tō māia, tō kā, tō manawanui oki, ā, e Tāu, oti anō koutou ko tō tira puoro, tēnā rawa atu koutou, āna, ka tika rā tāu, kua kaha tonu rā te ao Māori, a Ngāi Māori, ā, ki te kuʻu atu ki tēnei kātū, ā, āhuatanga ēnei, āhuatanga o te pūrongo, ana ko koe rā tērā, nō reira ka noho mai koe, hei tauira, ā, mana pai. Mana pai mō tēnei o ngā o ngā ao ara te ao o te pū pūoro me te mārama tonu atu ko koe rā tēnā ā kua roa nei kua roa nei e reʻe rā koe e mātanga me kī ake ēnei maʻi a me tō me tō kupu whakaiti ana ā e e ako tonu ana koe e waiwai tonu ana koe ā i ētehi atu toʻunga i roto i tēnei ao te ao o te pūoro Anei kia pakari mai ai ō ua taketake i roto i a koe. Me te a, ā, me te wā torō ki ō tō ngākau e tahu ana ki te nuitanga te ia i ana ana ki te wai i te uara i kua taotaoa nei e koe. Nō reira, puoro anuku, puoro arangi, puoro rā ko te watu manawa ki te waiao ki te ao mārama e. Kāti, me wehe mai rā i te pā o ngā anaera te pā o Rātana i tēnei wā. Tēnei me Waka-ao-kapua. Nā Waka-ao-kapua te āere ki te awa tupua tonu o Wanganui, ki Ngāti Tuera ko Ngāti Inearo. Oti anō koinei ngā apu kārangarangatanga o roto o Parikino. Kia tau atu rā tātou ki reira, he aha te kaupapa kei konei? Wai anō, E kā uinga mō te unga rangatahi e wāngaia nei ki te reo, ki ngā tikanga a kui mā koro mā i ēnei rā. Nō reira koia rā tēnei ko tā tātou nei pūrongo e kīa nei ko te ranga taioo. Nō reira kia oo ake rā tātou ana ka taupiri atu ki te pūrongo.

Taku hokitanga mai ki te kāinga, i kite atu au i tētehi pūare, ko te nuinga o ngā kaupapa e anga atu ana ki te hunga rangatahi, engari anō kāre he kaupapa i waho i te kura mō tēnei reanga o te tekau tau ki te tekau mā toru tau. Nā reira, waimarie ahau i whai wāhi ki roto i te Kura Kaupapa Māori o Te Ātiaunui a Pāpārangi, i reira au ka kite atu, i te pitomata me kī, o, o, en, o tēnei reanga ā, ō rātou āheinga, ā, te reo kei te kawea e rātou, ngā haepapa ā, kei te kawea e rātou, ā, me taku, me te hiahia kei roto i te ngākau kia waka, kia whai wāhi rātou, ā, kia puawai mai ērā utu āhuatanga ki runga i ō tātou marae. Tū atu i te waka ako o ngā tikanga o te marae, Ngā akoranga me ngā wheako ko tō rātou whanganuitanga te mea matua me te mita o te reo. Ko Te Rangataioho he kaupapa e wakawanake, e ngana nei ki te wakawanake i ngā uri o te awa tupua kei tērā reanga, tērā reanga o te takawaenga, kia wakawanake rātou i roto i te reo o te kāinga nei o te awa ki tō tāua mita, ki ngā pūrākau, ki ngā kōrero tupuna, ki ngā taonga tuku iho, kia whai wāhi rātou ki runga i ō tātou marae. Engari, ko tēteʻi mea nui mō ēnei tamariki, ko te wakawanaungatanga. Ko ngā mea pai ki ahau ki tēnei wānanga, ko ngā, ko te wakawanaungatanga o ōku hoa ki konei, āe.
Titibea pai o tenei wāhanga mōku ko te kite i ēti oku wanaunga me te oku hoa me te ako i ngā mātauranga o mātou mātou tupuna. Te āhua nei e tino waea ana ēnei tamariki ki te mahi poi, Mou rākau me ngā āhuatanga o te reo. Ā, ko ngā āhuatanga katoa, ā, te rere o te rākau, ngā tūwaewae takahia. Ehara i te mea he wāhanga noa iho, ā, ki au nei, ko ngā mea tino pai ki au, Ko ngā wāhanga katoa, ko te rere o te poi, ko te patu o te poi, āe, ko ngā mea katoa. E tuku mihi to ratou ki o ratou mātua oa oki. A me mihi au i toku whanau, i kua tukua mai ahau ki tenei kura. Um, tuku, me tuku aroha au ki tōku hoa, nā rātou ka ahuiahuia i ahau, ka tautoko i ahau. Whērangi au te wehi ki tōku, ōku wānau me ōku hoa mō tō rātou tautoko i ahau i tēnei wānanga. Mihi atu ki aku hoa, ō rātou mahi, ā, ō rātou aroa nui ki au. He tuku mihi ki taku māmā mai Oh, me taku pāpā, uh, mai kore ake ko korua, um, ku kore ko au. Um, ai, nā rāua um, ahau i poipoia i tēnei ao, nā rāua i um, akiaki i au ki ngā mahi poi me ērā momo. I te mutungai o Ko te waenga matua mō te ākengokengo, kia ora tonu ai ngā mahi o ngā marae uri noa i te awa o Wanganui. Iriwererekura, Te Reo o te Uru.
Kāti ake te wānau tēnā rawa atu koutou. Tēnā rawa atu, uh, rawa atu koutou, uh, o Ngāti Atuera, o Ngāti Inearo, tēnā koutou. Uh, e āpai ake nei i te kāui rangata i a tātou nei tamariki. Kua roa nei koutou e mahi ana i ēnei mahi, ā, mai te pū tonu o te ngākau, mai te weu tonu o te ngākau, mai te tāmare tonu o te ngākau, ā koutou nei mahi. E wāngai atu ana ki ngā kōrero me ngā tini āhuatanga o te awa tupua, ā, ki te marae taketake, ā, te reo, ōna tikanga, te poi, te mau rākau, ērā āhuatanga. Ēnei wānanga katoa e kite nei tātou e puareare mai ana i tēnei o ngā wānanga He nui te oatu ki ā tātou tamariki, hei korowai ā-uru mō rātou, otīi anō hei tokotoko, hei pou ki ārahi atu rā i ā tātou tamariki i roto o nāianei rangi. I puta ai te kōrero me te tika o te kōrero, ko te ako i ngā kōrero o mua wakarere ana ka noho mai, ā, hei uanui, hei pai ngā taketake pū mō ā tātou tamariki te haere ake nei. Nō reira, e koa ngā ngākau nōku, te kite ake ana i tēnei o ngā pūrongo, ana, e āwhai tū ana i te kāhui tamariki. Nō reira, koutou, e kui mā Koromā o te ao āpōpō, e wāngaia pūtia nei ki ngā taonga whakamirimiria a ō koutou mātua, tēnei ka mihi, tēnei ka mihi, ā, te rawe hoki o te pūrongo. Ko ia tonu rā tēnei ko te kupu o te uru e taunaki ake nei, e rōnaki ake nei i ngā pūrongo i puta mai ai, arā, i te reo o te uru o tēnei wiki. Ko au tēnei ko Rauru Broughton. Oti anō kia matua mārama mai o te rohe o ngā kuia nei a Ngāti Tuera rāua ko Ngāti Inearo, ēnei o ngā apu o Parikino, ana, ka waia e au ko te ia o te kare ngātai o te au kukume. o tō tātou nei awa o Te Awatupua kia tae ake ai au ki Kai Waiki, arā ki Kai Waiki ki ngā paerangi. E aha te take kei koneki au? I te mea he hononga matua nui tō tēnei o ngā kāinga ki te matapihi, tēnei o ngā rōpū kapa aka a Te Matapihi nō Te Awatupua o Wanganui. Ana, ko ia tēnei, ā, ko te pūtakenga nui o te pūrongo te wai ake nei. Arā, e kōrero ana mō te ōroko tīmatanga o tēnei o ngā, ā, kaupapa, arā, tēnei o ngā rōpū i a Te Matapihi mā roto i tēnei o ngā pūrongo, nō reira, tēnei rā e te iwi kia tau atu rā tātou ki te pūrongo.
Ko Kaiwaiki, te wāhi e mōhiotia whānuitia ana, koia te rū o te oro tiori rōreka, te wāhi e rongonuitia ai mō ngā waiata tira, me te mahi kapa aka kei raro i te kaiaraitanga o Te Anatipa Morvin Simon. Koinei hoki te kāinga o Ngā Paerangi Te wā i oki e whānau mai te rōpū kapa aka o Te Matapihi, i kōkiri ia e te whānau Simon mō ngā uri katoa o Te Awa Tupua. Ā, i te mea koinei te tau waka nui ai te rima tekau tau o Te Matatini, i waiwāī au ki te titiro whakamuri ki te ītori o Te Matapihi, te rōpū e rongonuitia ana mō ngā waiata tira. Ko ēnei te momo o ngā rōreka tāku e kōrero ia ana, ā, e pūrākautia ana, uri noa i te ao kapa aka. Ko aua oro tiori rōreka me tō rātou mahi kapa aka kei raro i te kairaitanga o Te Anatipa Morvin Simon ki te rōpū St Peter Chanel hei tūāpapa mō te kapa o te matapihi. The

we should go on to the national stage and um, tell our stories. Nā wai rā, nā wai rā, ka uiriuiria tētehi ingoa mō te kapa me tōna whakapapa ki Te Awa Tupua. Uh, nā Māti Marino anō rā te ingoa, uh, ko Te Matapihi. Nāna anō i tapaina mai uh, te ingoa kei runga i te, ro te rōpū nei. He matapihi ka taea te kite te ao kō atu me te ao uriuri nei. I taua wā,
pea ko au te pōtiki o te kapa. Rangatahi tonu au i taua wā, ēnei te mea i.

Mō Kura Simon rāua ko tana tamāine a Mārama Pai, nāna hoki i waiwā ai ki te whakatū i te kapa E Okinga Maara, e Maimai Aroa ki a Jacinta Pātea, i te mea koia tētehi wetū pīataata i roto i te matapihi.

Ko te matapihi, koia te kapa a kanohi mō te rohe o Wanganui e haka ana i runga i te papatū waewae ā-motu ki te whakataetae kapa haka nui o te ao, arā, ko Te Matatini, Iriwere Rerikura, Te Reo o te Uru.
Ā, ka tae i te pūrongo ko tēnei, āna, ka rawe oki. Āna, e oki ake ana nā ngā maʻara ki te kāhui mātua kia kui mā Koroma i te pō, nā rātou i whakakaupapa i tēnei rōpū o te matapihi. Tōtika atu rā ngā maʻara oti anō te rauaroa ki tō tātou matua, arā, ki a Te Anatipa Morgan Simon. Otiia nō rātou mā, ana, i ngātahi ai a rātou ngā mātua o Wanganui tangata, arā, ki te waka manawa ake i ngā uri o reira mā roto i tēnei taonga te, arā, te, te kapa aka. Koia rā tēnā te putanga ari ki te putanga tauira mai o te.

Mai o tōna tīmatanga, ā, ngā mahi o, o mua ake rā, tae noa ki ngā mahi o nāianei, me te māra hoki ki ngā kuia, ki ngā pākeke katoa, ki anō te ūnga rangatahi, ā, o tā rātou, ana, o te rangatai, ā, raro, ana, e pupū ana te ngākau i tēnei wā, ā, me te oki anō o ngā mahara, ana, ki te tū, ngā mahi o tēnei hoa, o ngā kapa aka, o tēnei iwi o Whanganui, me te mea nei, koia tēnei i a te rima tekau tau o te, o te mata tini, e whakanuia ana tēnā o ngā kaupapa huinga matua nui o te ao Māori. Nō reira, ka tika kia puta mai a te matapihi i roto i ngā kōrero, i roto i tēnei pūrongo. Nō reira, te wānau a te matapihi e toitū tonu nei, e toitū tonu nei, mai te Kāhui Maunga ki Tangaroa, Ana ko koutou rā te awa, ko te awa ko koutou, ko te awa hoki tō koutou mauri ora, nō reira e koa rawa anō te ngākau, ā, e pupū ana te mahara, te rongo ake nei i ēnei kōrero, arā, o tēnei o ngā pūrongo e. Kāti ake māku e te iwi e mihi ake ana rā au ki a koutou katoa, te Kāhui kua tuku wai e. Kua tuku wai e mai ki tēnei o ngā kaupapa, ki ēnei o ngā pūrongo. Ki te kore mō ā koutou wai e kore oki tēnei ahi e muura mai ai. Nō reira e wai e, nō reira ngā kai, kawe wai e mai, tēnā koutou. E mumura ai te ahi, arā o te reo o te uru, e mumura ai te ahi o te kupu o te uru, Tēnā rawa atu koutou, ki kaha, ki māia tonu rā tātou ki te tuku pūrongo mai, ki te tuku pūrongo mai me te tautoko mai. Ki ngā kaimātakitaki katoa, mauri ora ki a koutou, me te mārama hoki. Kei raro katoa ēnei pūrongo i te maru o ngā ware iere, ngā ware reo irirangi nei. Koia tērā ko Te Reo Irirangi o Te Korimako o Taranaki. Te Reo Irirangi o Wanganui tae atu rā ki Te Reo Irirangi o Rangitāne. Koinei ngā ware tautoko a i ēnei pūrongo katoa me ngā mahi o roto. Kāti ake e Te Māngai Pāo, ko koutou hoki ngā rauaweawe e tere ai te manu nei ki te uta, ki te tai, ki te runga, ki te raro, nō reira, kia piki te ora, te kaha, te māramatanga ki runga ki a tātou katoa, ā, kia kaha tonu te mātakitaki māi, arā, i a Te Reo o Te Uru me Te Kupu o Te Uru, ko au tēnei ko Rauru Broughton e tau ana, nō reira, mauri kei runga te mauri ērangi, tēnei te mauri ka whakapiki, tēnei te mauri ka whakakake, tēnei te mauri ka au, ka au, ka au,